Aw le, thlertute, chibai leh vek u le, nimin lam ramri buaina leh he ramri chungchanga kan hriat tur pawimawh em em, kan ke pen rual apianga kan pen pui tur leh he ramri inchuna ah a hnehna kan chan theih dan tur mithiamte thuchhuak kan ngaithla ho dawn a ni. Mizoram leh Assam ramri buaina chuan ziaawm lam a pan thei meuh lo va, Mizoram Chief Minister leh Assam Chief Minister ten Union Home Minister A mit sa ho a, ram ri buai chung chang sawi ho a, thut khawm an neih hnu atingin heng state pahnih te inkar buaina chuan zual lam a pan ta sauh a. Nimin chaw hnu tlai lam dar li leh a chanve bawr khan, Mizoram leh Assam sipai te minute sawmli pasarih dawn an inkah hnuah Assam sipai te an tlawm a, inkah hai duhin flag var an rawn tar a ni. He inkahna ah hian Assam Police pasarih thiin Police sawmnga chuang Silchar Medical College and Hospital-ah admit an nih thu tar lan a ni a, Mizo zingah hliam tuar tlema zawng awmin Vairengte Hospital-ah dah luh niin report chuan a tarlang a. He ramribuai inmung thar leh hi June thla tawp lam atanga intan leh kha a ni a, Vairengte atanga kilometre nga vela hla ai tlang hmar hmun chu Assam Police-te hian an ram anga chhalin Mizoram chin ai tlang hmarah an rawn inkhuar lui a. Hei vang hian Mizoram lam atang pawhin Police te an inkhuar zui ve nghal a ni. July ni sawmhnih panga, Sunday zan, dar sawm pakhat leh chanve vel khan, Aitlang hmar bawr vela Vairengte khua tena huan an siamna hmuna an buk thlam pariat zet chu hal a ni a. Huan neitute hian Vairengte Police Station-ah thu an theh lut tawh a, a haltu pawh chhui mek a ni tih Mizoram DIGP Northern Range Pu Lal Biakthanga Khiangte chuan a sawi a. A tuk thawh tan July ni sawmhnih paruk nimin khan Silchar atanga Mizoram lam pan Mizo nupa te chu Kachar ah chuanna kar tih chhiat sak an ni a. Tin, heng nupa te hian kut pawh an tuar a, tin a mipa zawk phei hi chuan motor pawh khalh tha hlei thei lovin Assam ho kut hi a tuar niin tarlan a ni a. He thil thlen hnu hian mipui thinrim te chu. Lung leh tiang te thaw chhuah puiin an inhawr khawm a, Assam Police lam hian silai chuh hmasa in tha an thawh hmasa a. Mizoram Police lam pawhin an chhang let ve nghal a ni. He thil thleng chungchangah hian Mizoram Chief Minister Pu Zoramthanga leh Assam Chief Minister pawh social media kal tlengin an lo intawng nasa ve hle a. Pu Zoramthanga chuan Twitter lamah thil thleng chu thai langin he thil hi kan tawptir a tul tawh takzet a ni tiin Home Minister Amit Shah hnenah thil thleng a hriattir a. Tin, Assam lam thuneitute chu engtin nge hetiang tharum thawhna hi thiamin chantir thei ang tiin zawhna a siam nghe nghe a. Assam Chief Minister pawhin Kolasib SP in kan post chhuahsan a, in hnuk dawk turin min ngen a, chumi hma chu in mipuite thinrim a reh theih loh tur thu a sawi a. Mahse, engtin nge khang thil thleng hmuna hma kan lak zung zung theih bik ang? In ram chhung lam hi i chin fel hmasak thuai kan beisei tiin Pu Zoramthanga hi an chhang let ve leh bawk a. Nimin chawhnu lamah khan Mizoram mla pahnih ten thil thlenna hmun hi an pan nghal a, hetih lai hian kan Chief Minister Pu Zoramthanga chu Home Quarantine a awm lai a nih vangin thil thlenna hmun lam pan hian a kal thei lo va, a aiawh turin Mizoram Home Minister Pu Lalcham Liana chu vawiin lam hian ramri buaina hmuna a kal dawn nia tarlan a ni. Nimin lama state pahnihte inkahnaah hian Mizoram Police ten an huaisen zia an lantir a, hmelmah te an tlawm rak thlengin an do let a ni. Tin, Vairengte khaw mipui ten an theih tawpin Mizoram Police te an thlawp a, an huaisen zia an lantir leh a ni. Vairengte khaw mipuite Mizoram mipuite aiawhin inchungah lawmthu kan sawi tak zet zet a ni. He ram ribuaina chungchangah hian Assam lam chuan kan ram a ni a, mi dang inrawl a thiang lo tiin an chang nasa hle a. Tin, keini Mizo te lah chuan e e e, kan ram a nih hi, sam zai tiat pawh kan tawlh lovang kan ti let ve bawk a. Hun eng emaw chen liam tu atang khan Mizoram leh Assam te hi ka meirap se keiin chu ila ti reng rengin hun kan hmang tawh a. He buaina hi eng nge a chhan dik tak? Assam State hian kan ram huai taka min chuh tur hian eng nge tlawh chhan a neih? Tin, keini Mizo te hian tanfung, chang tha fek fawk tak kan nei em? Tin, buaina hi engtia chin fel tur nge? tih te sawi hauh dawn ang u aw. Kum sangkhat Zariat sawmnga khan Mizo lal, Suakpui lal a hovin rem nasa ui tan a ni a. Tin, ramri siam a ni a. Hemi tum hian Mizo ten kan luah chin chu kan ram anga pawm a ni a. Mahse, British hote khan thingpui huan siam an duh si a, an ram chin pelin Mizoram an rawn lut fo mai a. Kum sangkhat Zariat Sawmruk pasarih, kum sangkhat Zariat Sawmsarih ah te pawh ramri hi siam that a ni leh a. Mahse, kum sangkhat Zariat Sawmsarih panga khan ramri siam that leh niin hemi tum hi chuan a chhinchhiahna lung sawmli paruk zet phun a ni a. Hei hi Bengal East Run Act eighteen seventy five kan tih leh tun hnu thleng pawha ram ribuai chungchanga keini Mizo te tan chhan chu a ni ta a ni. Mahse, he ramri kan neih atanga kum hnihna, kum sangkhat zariat sawmsarih pasarih khan Indian Forest Act tlawh chhanin Inner Line Reserve Forest, Kachar lam enkawl tur, ram zau lutuk tak mai, square mile zanga pakua zeta zau chu an rawn rin a, He inner line hi Baga atanga hetah Mizoram rengte kawnah an rawn rin lut a, Forest Manual-a Mizoram chhung a ni e tih chiang tak a tar lan ni mah se, hetih lai hian Mizoram hi independent ram kan la ni a, India ram kan la ni lova, British awpna hnuaia awm kan la ni hek lo. Mahnia independent ram kan ni a. Chuvang chuan khatih laia Mizo lalte khan kan ram chhunga Forest Reserve an rawn rin ta mai kha rem an ti hauh lo va, kum sangkhat Zariat sawm sarih panga inner line kha chu an pawm thung. Tichuan he inner line kum sangkhat Zariat sawm sarih pasarih hian Indo, Zolu timan tih te, Vailenvawikhatna leh Vailenvawihnihna te a hring chhuak ta reng a. Mizo lalte an ding zo ta lova, an tlawm ta. Tichuan New Ruk thlakua, kum sangkhat zariat sawmkua panga ah British thuneihna hnuai ah awp beh luih kan ni ta a ni. Engvanga Assam te hi kan ram chhung ah rawn vawk lal len em em nge an nih sawi leh dawn ang aw. British ten Mizoram min awp hnu in Mizoram chu Lusai Hills District tih a lo ni ta a. Mizo lalte tan an thukalh zawng ah thusawi a him ta lova, Tin, ramri chungchangah pawh an duh dan danin an sawn kual ta a ni ber a. Kum sangkhat zakua pali khan kan ram chin chu heta Lai Lapur chinah Baga atangin an rawn sawn chho dawr a. Chumi hnu kum sangkhat zakua sawm pahnih khan tuna Mizoten kan duh lo em em Vairengte khawlai a tan tlang hian ramri Inner Line Forest Reserve hi Governor hriatpuina tel lovin Assam Home Secretary hoin Min rawn sawn sak leh ta a ni. Mahse he an ramri sawn hi a tihchianna lungphun emaw. Ground survey emaw pawh engmah awm lo a nia, an duh dan leh an ngaih dana an rin ve mai mai a ni a tih theih a. Chumi khua atanga chumi khua tiin ziah te chu ziak kur ve ngei nguai mahse chhui chian turin heng khua an tar lan te hi hmuh tur a awm lo a ni. Tin hetih lai hian Assam ngei ngei pawh hian he ramri. Kum sangkhat zakua sawm pahnih a rin hi a pawm bik lo tih a lana chu a hma lama kan sawi tawh hnu, kum sangkhat zariat sawm sarih pasarih a Inner Line Reserve Forest, Baga atanga rengte kawn thlenga square mile zanga pakua zeta zau, Mizoram ramri huam chin atan a lo rin tawh hi khatih lai khan Mizorama Forest Department a la awm loh avangin Silchar Forest Department ten an enkawl a, chhia an khawn thin a. Chuan chhiah khawn atang chuan Zazela sawmthum an khawn hah man an lak hnuah Zazela sawm sarih chu Lusai Territory kan nih lai leh District Council kan neih ve hnu kum sangkhat zakua sawmnga pahnih hnu lamah pawh khan an rawn chhung lut thlap thlap thin a. Hei hian kum sangkhat zakua sawm pahnih a British hoin ramri an duhdana an sawn hi a sam ngei pawh hian a pawm bik lo tih a ti lang a ni. Tichuan, kum sangkhat zakua sawm thum pathum khan Inner Line Forest Reserve, kum sangkhat zakua sawm pahnih ah an lo rin tawh chu en nawn in thual that leh a ni a. Tichuan, Mizo ten kan ram kan chan ta teuh mai a, hei tak hi Mizo ten a kan pawm ve theih tak loh, kan hriatpuina tel lova Inner Line Forest Reserve an rin that leh chutih lai kar ah Assam ten tanchhan atana an lo neih chu a ni ta a ni. Mahse, he kum sangkhat zakua sawmthum pathum Inner Line hi thutlinga pawm theih a nih loh chhan chu Inner Line Forest Reserve, Mizoram chhung atana kum sangkhat zariat sawmsarih panga a Lusai Hills ramri atana an lo siam tawh lung sawmli paruk zet an lo phun hnan tawh kha chhiah a ni e tih emaw ramri chungchanga dan siam thar a awm lo va. Chuvangin keini Mizote chuan he Sangkhat Zariat sum sarih pang. Inner line in a tarlan hi kan ram chinah kan pawm nghet hmiah a, amaherawh chu kan duh emaw duh lo emaw kum sangkhat zakua sawmthum pathuma inner line rin hi pawm tir min tum tihna a ni ber a. Tichuan kum sangkhat zakua sawmnga pahniha District Council kan neih hnu hian Kan ram ri dik tak, square kilometre zanga pakua a zau, baga atanga rin hi kan ram dik tak a ni a, hmalak a tul a ni, tiin Kumsangkhat Zakua Sawmruk panga July session-ah Lusai District Council hruaitute chuan resolution an pass a. Tin, thuneitute nen pawh sawi ho a ni a, mahse, hetih lai hian kan ram chhung chin, baga area-ah hmun thenkhatte chu Vai ho awmna turin an lo reserve a, chung an reserve ram atanga la bang zawng te chu teh thain square kilometre zanga sawmsarih chiah kan chang ta a. Chu chu kan ram chin ramri atana pawm tumin lung te pawh an phun a, tin thuneitute nen pawh indawrin an indawr hnu hnung ber hi, December thla kum sangkhat zakua sawmruk panga kha a ni a, mahse an ruahmanna tihpuitlin a nih hmain, March thla, kum sangkhat zakua sawmruk parukah Mizoram ram buaiin a nang ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmsarei pahniha Mizoram chu Union Territory a hlan kai kan ni a, kan Chief Minister hmasa ber Pu Chaw Chunga khan he ramri hi ngaih pawimawh hmasak berah a nei a, Rev. Zairema kaihhruainain fact finding an din nghe nghe a, chutah chuan mithiam hmasa Pu Pun Tea te, Pu Sial Ruala Member of Parliament kal chhuak ta te khan a chin chhuak a hrut chhuak vek in record an siam a, chuan record rin chhan a hmang in Mizoram sawrkar in memorandum an siam a, chu chu Prime Minister hnenah theh luh a ni a, tin a copy hi Assam Chief Minister hnenah theh luh a ni bawk a, mahse hetih laia Chief Minister hian, E, ramribuai kan nei lo ve, tiin a lo hnarfi thla hmak a ni awm e. Tichuan, sorkar a inthlak a, PC, Congress, mnf, vawiin ni thlengin sorkarna siam apiang te he ramri chungchangah hian kum sangkhat zariat sawmsa rih panga Bengal Eastern Frontier Regulation Act hi an pawm tlang vek a. Mahse, kan hriat angin thuneitute lam atanga pawmpuina vawiin ni thlengin kan la hmu lova ramri chungchanga buaina a awm apiangin ngaihthah kan ni zawk hlauh zel a nih hi. Engvangin nge ngaihthah kan nih ziah bik? Engvangin nge kan dikna ngeiah pawh kan tlawm a tul leh duai duai thin? Engvangin nge keimahni ram chhung ngeiah um chhuah kan nih leh thin tih te sawi vek a chak awm a. Mahse, a thui lutuk dawn si a, tun ṭum kan video ah chuan engtin nge he ram ri buaiah hian hnehtu nia chakna kan chan theih dan tur kawng hi tawite in tarlang leh lawk ang. Kan pi leh pu tih atanga kan ram lu chhum ban chhum huam tak meuh meuha an lo ven him thin. Kan ram chin hi vawiin ni thleng pawhin kan ram a ni a, kan tanna ngaiah hian kan tan tlat a tul a ni. Heng ram ri buaina hi awlsam tea chin fel zung zung theih a ni lo va. Kan hriat angin heng McMahon Line an tih mai, China leh India border te, Line of Action Control, India leh Pakistan ramri te hi ramri chin fel a awm reng reng lo va. Ram pahnih te in lungawi tawnna ah line siam a ni mai zawk a ni. Tin, Assam hian a Lalram atanga in dang ta Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh leh Mizoram te nen hian ram rimu mal nei lo in a chuh tawn vek a, chin fel lam a ngaihtuah lem lo. Mahse, chutih rual in Nagaland te chuan Assam nena an inralsai hrep hnu in an ram chin lam hnaih hret hret in an inbengbel zui zel a. A hmun luahtu an nih miau avangin Assam lam tan pawh sawi buai vak theih a nih lohna lai chen a awm a. Chu chu keini Mizote tan pawh fing taka kan bawh zui a tul a. Kan dinna leh kan ram chin a nih dan hi chiang hle ila. Eighteen seventy five Inner Line vawng rura'n hian thenawm ram tena min rawn chuh hmain kan ram chin hi kan luah lum zel a tul a ni. Chumi ti theih tur chuan sorkar chak zawk kan siam a tul a, thalai zawk te kan harh a tul a ni. Huaisen takin, inthu rualin, kan rah chin apiang, kan rin Lalpa chakna hmangin kan ram a nihna ti chiang zel ang u khai. Thlirtute, a tawp rak thleng min lo thlir sak avangin ka lawm lutuk e. Video dawt leh ah a hmun ngaiah kan inhmukhawm leh theuh dawn nia ka lawm e.